میں ہی ویلے سرائیکی علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان دے نال بلہوڑ شریف بلہوڑ شریف دے نال کافر کوٹ دا اے علاقہ ہے جیرا تاریخی مقام ہے اے صورتحال تساں ڈٹھیے وے کہ اے اے آثار قدیمہ جیں دی ہزاراں سال پرانی تاریخ ہے ایندی کیا حالت ہے حکومت پاکستان کوئی توجہ کیندی ڈیندی پی حکومت خیبرپختونخوا کوں توجہ کینی دی پی اے سرائیکی علاقے دا اہم ترین ورثہ اے میرے نال ایں ویلے سرائیکی ادیب دانشور سارے دوست اتھاں موجود ہن ایں ٹائم ڈیرہ اسماعیل خان توں اسارے کنے سرائیکستان یوتھ پارلیمنٹ دے مرکزی صدر جناب ملک اکرام ڈیوالہ صاحب موجود ہن میرے کنے ہیں ٹائم عبداللہ کھیتران ایڈوکیٹ صاحب جیرے معروف قانون دان ہن او موجود ہن میرے نال لالا اقبال بلوچ لیاقت پور توں موجود ہن جنہیں سرائیکی صوبے واسطے وڈا کم کیتے میں اج حکومت پاکستان توں مطالبہ کرینداں کہ اگر تساں کرتار پور یعنی کہ جڑا بارڈر ہے او اگر کھلیندے پیو تاں تساں ملتان دے بارڈر وی کھولو صرف پنجابی علاقے دے بارڈر نہ کھولو کہ پہلے واگھا بارڈر کھلیا پئے ولا تساں کرتار پور بارڈر کھول تے وے جڑا سندھ دے نال انڈیا لگدے اتھوں وی رستے کھولو جڑا سرائیکی علاقے دے نال جڑا انڈیا لگدے او وی رستے کھولو تاکہ انڈیا دے لوگ وی ملتان آون اتھوں دے ہندو وی ملتان آون، اتھوں دے لوک جیڑھا نہ دہلی ونجن، اتھوں دے لوک اجمیر شریف ونجن، اساں اتھاؤں ونجوں اور اساں پر امن لوگ ہوں، سرائیکی خطے دے لوگ پر امن ہن، میں حکومت پاکستان توں مطالبہ کرینداں کہ برائے مہربانی کہ صرف پنجابی ایریے کوں فوکس نہ کرو، صرف پنجابی علاقیں دے کاروبار کوں نہ ڈیکھو، کرتارپور بارڈر ہی کون پہلے واگھا بارڈر اے، اے صرف اور صرف گریٹر پنجاب بنڑاونڑ دی ہک سازش اے، صرف پنجابی اگر کوئی بیا علا بندہ گالھ کر گھندے، اتھاں کوئی گالھ کائن تھیندی پئی، اتھاں انڈین گورنمنٹ کوں وی ڈیکھ گھنو، پاکستانی گورنمنٹ کوں وی ڈیکھ گھنو۔ صورتحال اے ہے کہ بھئی اگر کوئی وی بندہ اگر اے گالھ کریندے کہ سندھ آلی سائیڈ تے جیڑھا انڈین بارڈر اے اونکوں کھولو تاں اونکوں غدار آکھ ڈتا ویندے۔ اگر سرائیکی علاقے دا کوئی بندہ مطالبہ کرے اونکوں غدار آکھ ڈتا ونجے تاں بھلا میکوں ڈساؤ جو کرتارپور بارڈر کیا ہے؟ واگھا بارڈر کیا ہے؟

اساں پیار دے لوگ ہوں، برائے مہربانی حکومت پاکستان خاص طور تے وزیراعظم پریذیڈنٹ پاکستان توں مطالبہ کرنا کہ برائے مہربانی ایں آثار قدیمہ کوں ایں کافر کوٹ دے ایں علاقے واسطے اتھاں مرمتی دا کم کیتا ونجے اور اتھاں ڈیوٹیاں لاتی ونجن اور جیڑھا اے ٹٹ پھٹ دا شکار جیڑھا اے سارا اینی کا علاقہ اے اینکوں بہتر کیتا ونجے۔